Nixtieq, Mulej, li f'din l-Ewkaristija npoġġu lil dawk ħutna kollha fil-parroċċa tagħna, ħutna kollha li għaddejjin minn diversi ċirkustanzi tal-ħajja. U nindmu lej it-tama tagħhom, u agħtihom il-qawwa li jittamaw fik. Noffru wkoll din il-quddiesa għar-ruħ edna qdimek. Nisqa' 'l Alla li jista' kollox u lilkom tutti. Jien għadni b'ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil, u billi ħallejt mill-id. Dija tiegħi, Dija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi, għalhekk nitlob billi mgħazzam għalija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti, biex titolbu għalija mill-Mulej Alla tagħna. Iħenn għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għall-ħajja ta' dejjem. Amen.
Mulej, ħniena. Mulej, ħniena.
Kristu, ħniena. Kristu, ħniena.
Mulej, ħniena. Mulej, ħniena.
Glorja lil Alla fil-għoli tas-smewwiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. infaħħruk, inberbkuk, nadurawk, nagħtuk ġieħ, irroddulek ħajr għall-glorja kbira tiegħek, Mulej Alla s-Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, Mulej l-Iben waħdieni Ġesù Kristu.

nitolbu. O Alla, jifraħ dejjem il-poplu tiegħek biż-żgħożija mġedda ta' ruħu, biex kif inti sebbaħtna u ferraħtna mill-ġdid bil-grazzja tal-adozzjoni, hekk ukoll b'qalbna qawwija fit-tama nistennew il-jum tal-qawmien mill-imwiet, b'Ibnek, Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan, flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta' dejjem.
Qari mill-Ktieb tal-Atti tal-Appostli Nhar l-Għid il-Ħamsin, Pietru flimkien mal-Ħdax qam u qal lil Lhud b'leħen għoli, Nies tal-Lhudija, u intom ilkoll li toqogħdu f'Ġerusalemm, kunu afu dan u isimgħu sewwa se ngħidilkom jien. Ġesù ta' Nazaret kien bniedem li Alla takom prova tiegħu permezz tal-mirakli u l-għeġubijiet u sinjali li għamel bih fostkom. Kif intom stess tafu, lil dan Ġesù Alla telaqulkom f'idejkom skont l-għerf u l-pjan li fassal minn qabel, u intom neħejtuh billi sallabtuh permezz ta' nies ħżiena. Imma Alla qajmu mill-imwiet billi ħa l-irbit tal-mewt, għaliex ma setax ikun il-mewt iżżommu taħt is-setgħa tagħha. Għax David jgħid fuqu, Żammejt lill-Mulej dejjem quddiemi, għax hu fuq il-lemin tiegħi, biex qatt ma nitħarrek. Għalhekk ferħet qalbi, u ntela' bil hena lsini, u ġismi wkoll jistrieħ bit-tama. Għax inti ma titlaqx fil-mewt lil ruħi, u ma tħallix lill-qaddis tiegħek jara t-taħsir. Inti għarraftni t-triq tal-ħajja. Timlini bil-ferħ meta nkun quddiem. Ħuti, ħallieni ngħidilkom kif inħossha fuq il-Patrijarka David. Hu miet u kien midfun u l-qabar tiegħu għadu magħna sal-lum stess. Issa hu kien profeta. Hu kien jaf li Alla ħaliflu b'ġurament li kellu jqigħad fuq it-tron tiegħu bniedem ġej minn nislu. David ra minn qabel u ħabbar il-qawmien tal-Messija u qal, La kien mitluq fil-mewt u lanqas ġismu marat ta' ħsir. Lil dan Ġesù, Alla qajmu mill-imwiet u ta' dan aħna lkoll xhieda. Għalhekk, issa li Alla għollieh bil-leminija tiegħu, huwa rċieva mingħand il-Missier l-Ispirtu s-Santu li kien imwiegħed. U sawtu fuqna, kif qegħdin taraw u tisimgħu. Il-Kelma tal-Mulej. Ingrato e ħaj lil Alla. Għas-Salm Responsoriali ngħidu, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ħarisni, o Alla, għax fik jien nistħen. Jien għedt lill-Mulej, Int sidi, m'għandix ġid ieħor ħliefek. Mulej, inti s-sehem tal-wirt u r-risq tiegħi. Inti żżomm f'idejk xortija. Flimkien, Alleluja, alleluja, alleluja. Inbierek lill-Mulej li tani l-fehma. Imqar bil-lejl, qalbi tgħallimni. Inżomm lill-Mulej dejjem quddiemi. Għax bih fl-hemm inti qatt ma nitħarrek. Flimkien, Alleluja, alleluja, alleluja. Hekk tifraħ qalbi u tithenna ruħi, u ġismi wkoll jistrieħ fil-kwiet. Għax int ma titlaqx fl-imwiet, ma tħallix il-maħbub tiegħek jara l-qabar, flimkien, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Int tgħallimni t-triq tal-ħajja. Hemm il-milja tal-ferħ quddiemek. Hemm il-għaxqa għal din l-infiniti. Flimkien, Alleluja, Alleluja, Alleluja. Qari mill-Ewwel Ittra ta' San Pietru Appostlu Għeżież, jekk intom issejħu Missier lil dak li bla ma jħares lejn uċuħ jagħmel ħaqq minn kulħadd skont l-għemejjel ta' kull wieħed, Igħixu fil-biża' taż-żmien tal-ħajja li qegħdin tgħaddu f'art barranija. Kunu afu li intom kontu mifdijin mill-ħajja tagħkom fierħa li ħadtu mingħand missirijietkom. Mhux b'xi ħaġa li tintemm bħalma hi l-fidda jew id-deheb, imma bid-demm għażiż ta' Kristu, li kien bħal ħaruf bla għajb u bla tebgħa. Hu kien ippredestinat sa minn qabel ma saret id-dinja, imma deher fl-aħħar taż-żminijiet minħabba fikom. Bih intom temmnu f'Alla, li qajmu mill-imwiet u tah il-glorja. Hekk, il-fidi tagħkom hi wkoll tama f'Alla.

Il-Mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. Dakinhar fl-istess l-ewwel jum tal-ġimgħa ġara li tnejn mid-dixxipli tiegħu kienu sejrin lejn raħal jismu Emaws, xi sittin stadju bogħod minn Ġerusalemm. Jitħaddtu bejniethom fuq kull ma kien ġara. Huma u jitħaddtu u jitkixxfu bejniethom. Ġesù nnifsu resaq lejhom u baqa' miexi magħhom. Imma għajnejhom kellhom xi jżommhom u ma setgħux jagħrfuh. Hu qalilhom, X'intom tgħidu bejnkom intom u miexja? Huma waqfu b'ħarsa ta' niket fuq wiċċhom. Imbagħad wieħed minnhom jismu Kleofa wieġeb u qallu, Inti waħdek il-barrani f'Ġerusalemm li ma taf x'ġara hemmhekk f'dawn il-jiem? X'ġara? staqsiehom Ġesù. Qalulu, Dak li ġara lil Ġesù ta' Nazaret, li kien profeta setgħan f'għemilu fil-kliem quddiem Alla u quddiem il-poplu tiegħu. Kif il-qassisin il-kbar u l-kapijiet tagħna tawh f'idejn il-gvernatur biex ikun akkundannat għall-mewt u salbuh. Aħna konna nittamaw li hu kien dak li kellu jifdi lil Iżrael, iżda issa fuq kollox ġa għaddew tlett ijiem minn dawn il-ġrajja. Issa wkoll xi wħud min-nisa tagħna ħasduna għax marru kmieni ħdejn il-qabar u l-katavru tiegħu ma sabuhx. Ġew jgħidu wkoll li dehruhom xi anġli u qalulhom li għadu ħaj. Imbagħad marru ħdejn il-qabar xi wħud minn tagħna u sabu kollox kif kienu qalu n-nisa, imma lilu ma rawhx. Qalilhom Ġesù, Kemm intom boloh u tqal biex temmnu kulma qalu l-profeti! U ma kellux il-Messija jbati dan kollu u hekk jidħol fil-glorja tiegħu? U beda minn Mosè u l-profeti kollha jfissrilhom kulma hemm fuqu fl-Iskrittura. Meta qorbu lejn ir-raħal fejn kienu sejrin, hu għamel ta' bir-ruħu li kien se jibqa' sejjer aktar 'il bogħod. Iżda huma ġagħluh jibqa' magħhom u qalulu, Ibqa' magħna, għax sar ħafna ħin, u l-jum ġa wasal biex jintemm. Imbagħad daħal biex joqgħod magħhom. U waqt li kien fuq il-mejda magħhom, qabad il-ħobż, għal il-barka, qasmu u tajulhom. Imbagħad infetħulhom għajnejhom u għarfuh, iżda hu għab minn quddiem għajnejhom. Wieħed lill-ieħor bdew jgħidu, Ma kinitx imkebbsa qalbna ġewwa fina, huwa jitkellem fit-triq u jfissrilna l-Iskrittura? Dak il-ħin stess qamu u reġgħu lura Ġerusalemm. Hemm sabu lill-ħdax u lil sħabhom miġbura flimkien u dawn qalulhom, Il-Mulej qam tassew u deher lil Xmun. Huma wkoll tgħarrfulhom x'kien ġralhom fit-triq u kif kienu għarfuh fil-Qsim tal-Ħobż. Il-Kelma tal-Mulej. Tifħir lilek Kristu.
Kemm huwa hekk sabiħ dan il-Vanġelu li l-Knisja ttina f'dan it-tielet Ħadd tal-Għid. Din il-ġrajja ta' dawn iż-żewġ dixxipli ta' Għemmaws li telqu minn Ġerusalemm, Ġerusalemm li hija l-post tal-qawmien, u telqu fi vjaġġ lejn Għemmaws li huwa l-post tal-aljenazzjoni. Kienu ħallew kollox, fis-sens li f'dan il-vjaġġ kienu mdejqin, sfiduċjati, inkwetati. Il-għaliex dan Ġesù laħaq bihom. U dan huwa l-vjaġġ tagħna lkoll. Dawn iż-żewġ dixxipli ta' Għemmaws huma aħna. Li aħna lkoll kemm aħna qegħdin fil-vjaġġ tal-ħajja tagħna. Vjaġġ li ħafna drabi ma nafux fejn jibda u fejn sejjer jintemm. Il għaliex għall-bniedem mhux importanti biss kif jgħix. Imma l-bniedem isaqsi ħafna affarijiet fuq il-ħajja. Ħafna drabi mistoqsijiet li m'għandux tweġiba għalihom. U dawn iż-żewġ dixxipli nnutaw mixjin flimkien jiddiskutu Waħidhom, waħidhom, mingħajr Ġesù. Li timxi waħdek fil-vjaġġ tal-ħajja mingħajr Ġesù, m'intix ser issolvi u ssaqsi u twieġeb il-problemi li joħorġu mill-qalb tiegħek. Għaliex inti mixi waħdek, miexi waħdek, mingħajr l-għajnuna ta' Ġesù. Imma kif inkunu mexjin waħidna f'dan il-vjaġġ mingħajr ma nsejħulu Ġesù jidħol f'nofsna. Ġesù jidħol fil-vjaġġ tal-ħajja tagħna, jimxi magħna u jibda jkellimna. Ġesù jidħol fil-vjaġġ tal-ħajja biex lilna jimliena b'tama. Għaliex hu Missierna. Aħna wliedu. Aħna l-qalbu. Ġesù ma jħalliniex waħidna. Naħsbu ftit ħuti. Ħajjitna qiegħda fil-Vanġelu. Aħna dawn iż-żewġ dixxipli ta' Għemmaws. Imma ħadd mhu waħdu. Jidħol Ġesù u jibda jkellmek, jimliek b'tama. Għall-ewwel ma tagħrfux, bħalma għamlu dawn iż-żewġ dixxipli, ħasbuh barrani. Barrani 'l għaliex għadhom m'għamlux esperjenza ħajja ta' Ġesù. Qalbhom maqsuma. U min jimxi fil-ħajja tiegħu waħdu mingħajr Ġesù, Dejjem jimxi b'ħarsa ta' niket fuqu. Imma Ġesù jimliena bit-tama u jkellimhom u jurihom li hemm bżonn jaċċettaw li l-kelma ta' Ġesù qiegħda fil-kelma tal-Iskrittura. U waqt li qed ikellimhom jurihom. U jiġi l-mument tal-konversjoni wkoll, jiġifieri l-bidla tal-qalb għalihom. U kif jaslu ħdejn fejn joqogħdu, jgħidulu frażi sabiħa ħafna, Ibqa' magħna Mulej. Hija l-frażi tal-għajnuna, talba ta' għajnuna, Ibqa' magħna Mulej. U Ġesù jibqa' magħhom u jidħol u hemmhekk kif jaqsam il-ħobż jagħrfuh, jagħrfu min kien. Minn qsim tal-qalb għal qsim tal-ħobż. U għarfu li kien Ġesù. U araw il-bidla li seħħet f'ħajjithom, minn nies imnikktin, imdejqin, isiru nies mimlijin bil-ferħ u jmorru jwasslu din l-aħbar ġewwa Ġerusalemm mill-ġdid, il-post tal-qawmien. Il-għaliex dak li għamel miegħek Ġesù, il-ferħ li jtik Ġesù, it-tama li jtik Ġesù, ma tħallihiex għalik, imma li inti tmur taqsamha mal-oħrajn. U għalhekk ejjew nitolbu lill-Mulej Ġesù, aħna li lkoll qegħdin f'dan il-vjaġġ tal-ħajja, niftakru din hija l-istorja tagħna. Fil-fatt, ħafna drabi nkunu mtgħallin u mdejjqin, u Ġesù jidħol jitkellem magħna. Forsi ma nagħrfuhx, imma fl-aħħar mill-aħħar il-Kelma tiegħu tiftħilna qalbna u nagħrfuh. Mulej Ġesù, nitolbuk ħalli aħna nkunu wkoll, wara li nkunu għamilna esperjenza tal-qawmien tiegħek f'ħajjitna, Agħmel, Mulej, li aħna, dan il-ferħ li inti tagħtina u t-tama li inti tagħtina, inkunu nistgħu naqsmuhom mal-oħrajn. Kun imfaħħar, Ġesù Kristu. Qejjem u kun imfaħħar. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. u f'Mulej wieħed Ġesù Kristu Iben waħdieni ta' Alla, mnissel mill-Missier qabel kull żmien.
Dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. Għal ġisem bis-setgħa tal-Ispirtu s-Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh, u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-Kotba Mqaddsa. semgħu qiegħed fuq il-lemin tal-Missier, u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaqq mill-ħajjin u l-mejtin, u s-saltna tiegħu ma jkollhiex tmiem. U fl-Ispirtu s-Santu, Mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-Missier u mill-Iben, meqjum u mweġġa' flimkien mal-Missier u mal-Iben, u nitkellem f'fomm il-profeti, fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Appostolika, nisqal magħmudija waħda għall-maħfra tad-dnubiet, u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja taż-żmien li ġej. Ammen. Miġburin flimkien bħal għaqda waħda ta' mħabba għaċ-ċelebrazzjoni ta' din l-Ewkaristija, nitolbu 'l Alla llum biex iqawwi l-fidi tagħna ħalli bil-biża' u t-tregħid naħdmu s-salvazzjoni tagħna aħna u ngħixu bħala barranin f'din id-dinja. Mulej Ġesu' ieqaf mal-Knisja tiegħek hija u kull nhar ta' Ħadd fiċ-ċelebrazzjoni tal-Misteri Qaddisa tħabbar il-mewt u xxandar il-qawmien tiegħek. Nitolbu. Ismagħna nitolbuk Mulej. Mulej Ġesù, għin lill-bnedmin kollha ta' rieda tajba jsibu fil-Kotba Mqaddsa d-dawl tal-fidi li twassalhom biex jagħrfuk bħala l-Iben ta' Alla mgħallmu l-bniedem għas-salvazzjoni tad-dinja. Nitolbu. Ismagħna nitolbuk, Mulej. Mulej Ġesù, agħmel li l-Ewkaristija Mqaddsa tkun għalina lkoll għajn ta' grazzja u ran tal-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Ismagħna nitolbuk, Mulej. Mulej Ġesù fit-tibgħa tiegħek tella' lill-mejtin kollha ħutna fis-Saltna glorjuża tiegħek ħa jgawduk għal dejjem. Nitolbu. Ismagħna nitolbuk Mulej. Mulej Ġesù nitolbuk sabiex tilqa' dawn it-talbiet li aħna qegħdin nagħmlulek mill-qalb tagħna. Nitolbok Mulej Ġesù tiftakar f'ħutna il-parruċċani kollha, il-komunità parrokkjali tagħna kollha. Dawn il-mumenti f'kull ċirkostanzi li huma għaddejjin minnhom. Mulej ibqa' magħhom kif talbuk iż-żewġ dixxipli ta' Emmaws għaliex il-fiduċja tagħna qiegħda fik. Dan kollu nitolbuh bi Kristu Sidna. Amen.

Tolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna jkun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' Mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu, għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja Mqaddsa kollha tiegħu. Jilqa' Mulej l-offerta tal-Knisja ferħana u agħtija li tgawdi l-hena ta' dejjem, int li tant għamilt magħha biex tifraħ, bi Kristu Sidna. Amen.

Wara s-sagrifiċċju u l-mewt tiegħu hu qam biex ma jmutx aktar. Issa bħala vittma dejjem ħajja bla qiegħda joffrilek lilu nnifsu għalina, u bħala Avukat tagħna ma jieqafx jidħol għalina quddiemek. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-Għid imxerred ma' kullimkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-hena U l-qawwiet tas-sema mas-setgħat tal-anġli jinżlulek innu ta' glorja u bla għeda itennulek, Qaddis, qaddis, qaddis, Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija mill-glorja tiegħek. Osanna fil-ogħla tas-smewwiet, imbierek min ġej f'isem il-Mulej, osanna fil-ogħla tas-smewwiet.
Qaddis tassew int, Mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesù Kristu. li meta kien se jingħata biex min rajh ibati ħall-ħobż, rattel ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal, Ħudu u kulu lkoll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.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

Għalhekk aħna u nagħmlu dan, b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesù Kristu, noffrulek, Mulej, il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajr, għaliex għoxbok tilqagħna hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu s-Santu jgħaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar, Mulej, fil-Knisja tiegħek imxerrda mad-dinja kollha, wettaqha fl-imħabba. Flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li jgħinu u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar, fil-qaddejja tiegħek Edna Dimech li inti għoġbok issejħilha għal għandek minn din il-ħajja. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sett tiegħek. Ħenn għalina lkoll nitolbuk. Agħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqaddsa Omm Alla Marija, mal-Appostli, ma' San Ġwann tas-Salib u mal-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Agħmel illi magħhom infaħħruk u nsebbħuk b'Ġesù Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek, Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu s-Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien nitolbu t-talba li l-Mulej Ġesù għallimna għas-salvazzjoni tagħna. Missierna, li inti fis-smewwi, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrilna dunubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. Ma tdaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk Mulej minn kull deni, agħtina fit-tjieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw il-hena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesù Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesù Kristu li għedt lill-appostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi, La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Agħtiha s-sliem u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix u ssaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Il-paċi tal-Mulej Ġesù li ġabilna permezz tal-qawmien tiegħu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll.
Nagħtu din il-paċi lil xulxin. Il-paċi magħkom.
Għaruf t'Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja, ħenn għalina.
Għaruf t'Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja, ħenn għalina. Għaruf t'Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja, agħtina l-paċi.
Dan hu l-Ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Għenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-Ħaruf. Mulej, ma jistħoqqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għid kelma waħda u ruħi tkun imnfejja.

Sa flimkien nam bina tax-xewqa. Ġesu', jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Int taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik. Biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' inħobbok għal dejjem.
Ingħaqdu wkoll mat-talba tal-Papa għal dawn iċ-ċirkostanzi li qegħdin fihom. Missier etern li tista' kollox il-kenn tagħna f'kull periklu, lejk aħna nduru meta nkunu mħabbtin u mtaqqlin għax inti sserraħna. B'fidi nitolbuk biex tħares b'kompassjoni fuq dawk milquta, agħti mistrieħ etern lill-mejtin u farrax lil imnikta. Fejjaq il-morda, serraħ fil-qalb il-moribondi, kun ta' saħħa għall-ħaddiema tal-kura tas-saħħa u għerf għall-mexxejja tagħna. Agħtina nitolbuk il-kuraġġ li nilħqu lil dawk kollha fil-bżonn bi mħabba sabiex flimkien inkunu nistgħu nagħtu glorja lill-isem qaddis tiegħek. Ammen. nitolbu. Fit-tibgħa tiegħek, Mulej, ħares lejn il-poplu tiegħek, u bħalma għoġbok iġġeddu bil-misteru tal-ħajja ta' dejjem, agħtih ukoll jasal fil-qawmien mill-imwiet, b'ġisem imsebbaħ bin-nuqqas ta' taqsir, bi Kristu Sidna. Ammen.
Infakrukom illi nhar l-Erbgħa nkomplu bl-Erbgħat tal-Udjenza tal-Madonna tal-Karmnu l-Quddiesa illi ssir fis-sitta ta' filgħaxija u kull nhar ta' Ħadd inkomplu bil-Quddiesa ta' filgħodu fid-disgħa. Il-Mulej magħkom. Miegħek ukoll.
Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. Amen. Morru u għixu fil-paċi ta' Kristu, Alleluja, Alleluja. Irroddu ħajr lil Alla, Alleluja, Alleluja.